b'ittra lil Netanyahu tal-Iżrael, li huwa wkoll il-kap li għandu x'jaqsam, allura isemmu li l-Iżrael huwa għalhekk pajjiż marbut mal-profetiżmu u r-rivelazzjoni. Mela hemmhekk ukoll għandek ir-reliġjon. Imma jgħidlu, inti rridek tipproteġi lill-pajjiż tiegħek. Qallu, Hemm u mexxejja jridu jwarrbu l-idea li jiggvernaw bil-forza. Tkellem, ngħidu aħna, u mbagħad ir kellem lill-Iran, lil Ahmadinejad, li qallu, qallu hemm sitwazzjoni prekarja li tista' ġġib it-tliet it-tielet gwerra dinjija. Qallu, speċjalment bl-armamenti nukleari. Qallu xi qawwiet kbar jissodisfaw l-interessi tagħhom billi jieħdu vantaġġ mill-pajjiżi foqra Musulmani, idea tal-profeta li jressaq lin-nies lejn Alla. Lejn l-Istati Uniti li meta indirizza lil Obama qallu l-kriżi ekonomika u l-falliment tal-Lega tan-Nazzjonijiet Uniti kkawżaw it-Tieni Gwerra Dinjija. It-taqlib fid-dinja u l-kunflitti fil-pajjiżi żgħar illum qegħdin iressquna lejn it-Tliet Gwerra Dinjija. U barra minn hekk, jekk it-tfal it-tfal li jitwieldu wara l-gwerer, dawn ħa jkunu kollha bid-diżabilitajiet li it-tfal jagħtu t-tort lill-ġenituri tagħhom li ġew hekk. Jitkellem mal-Prim Ministru tal-Kanada, lil Harper, qallu wieħed mill-iktar pajjiżi ġusti fid-dinja. Qallu, Uża l-enerġija tiegħek għall-paċi. Ir-re tal-Arabja Sawdija qallu, Aħna, qallu, l-iktar żewġ postijiet qaddisa li hemm, Mekka u Medina, qallu, hemm bżonn li nużawhom bħala ċentru għat-tiġdid spiritwali. U uża l-influwenza tiegħek biex toħloq il-paċi. U bqajna sejrin l-istess ħaġa. Il-Ċina, qallu, inti potenza mill-aqwa. Għandek il-veto. Salva lid-dinja. ir-Renju Unit għal isib soluzzjoni għall-paċi mas-superputenzi l-oħra, il-Ġermanja lill-Kanċillier Angela Merkel għandha saħħa u influwenza kbira fid-dinja, ipprova ipprova li ipprova li t-Tielet Gwerra Dinjija ma ma ma ssirx. Ir-Repubblika Franċiża, il-Hollande, Qallu, Stinka biex tnaqqas l-isfiduċja bejn il-Musulmani u dawk li mhumiex. Ir-Reġina Eliżabetta, jiġifieri dawn fl-ittri tiegħu huma kollha ittri li jitkellmu dwar il-paċi u li huma fattwali, mhux affarijiet li qed jitkellimhom fl-ajru fid-duħħan, imma li veru jolqtu fejn għandhom jolqtu. Grazzi. Biex inkompli mal-istess tema, Michael, Taħseb illi l-popli in ġenerali però issejjew bil-ħafna djalogi politiċi li ma jwasslu mkien? U allura forsi tħossi li daw il-kitbiet qed jistrieħu wisq fuq l-idea li kull bniedem kapaċi jasal għal djalogu paċifiku meta r-realtà turina li ħafna nies jagħżlu mezzi oħra li jwasslu għal vjolenza, korruzzjoni u ġustizzja l-inġustizzja soċjali?
Naħseb illi naqbel ma ifimni, ħanibdew naw. Diffiċli tkellem fuq kull poplu. Jiena ftit naf tagħna u forsi għandna ftit aċċess żejr tul mezzi ta' komunikazzjoni għal popli oħra qrib. Ġifieri nsiba diffiċli ngħid x'jaħseb kull poplu. Issa, ehm, eħe, jekk eh, issa l-impressjoni li għandi dwar dar ftit realtajiet li naf eh, dwarhom hija aktar milli eh, in-nies għajjew huwa li n-nies kważi llum saru rrassenjaw ruhom li hija kważi għar. Għax jekk tejja tista' terġa' tistrieħu tkompli, tirrassenja ruħek jiġifieri mhux qed tara. Issa, u rrassenjaw ruħhom mhux għax il-bniedem mhux kapaċi jasal għal dialogu paċifiku fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħafna mill-kwistjonijiet tagħna tru dialogu paċifiku insolvuhom la billi niġġieldu ma' xulxin u aqqas billi anke nużaw il-liġi. Tajjeb, naħseb aktar milli l-bniedem bħala bniedem b'mod astratt li mhux kapaċi jasal għal djalogu, jien naħseb hemm strutturi li jġogħolna, li jġegħelna nemmnu li ma nistgħux niddjalogaw, li ma nistgħux ngħixu flimkien, u li allura bilfors b'xi mod irridu nużaw il-forza ma' xulxin. Inti taf aktar minni għax għamilt anka riċerka fuq dan l-affarijiet u illi jiena noħloq perċezzjoni ta' grupp ieħor, ta' nies ieħor, ta' whatever, illi huma li normalment ikollok żewġ affarijiet, waħna li dawn ma jinbidlu qatt, tu li huma teddida u li tri aħna huma b'xi mod ma nistgħux ma nistgħux ngħixu flimkien. Allura naħseb jiena aktar milli jekk il-bniedem mhux kapaċi, jiena ma nafx, forsi hija tama fierħa imma dejjem nemmen li l-bniedem b'xi mod, anke x'qed ngħidlek mill-ħajja tagħna ta' kuljum tiġri, naħseb hemm strutturi ta' strutturi ta' poter medjatiku u mhux biss u kulturali li jġegħluna naħsbu dan.
Fil-fatt, wieħed mill-messaġġi li jipprova jwassal l-Imam fil-ktieb huwa l-aspett tal-kollettività biex in-nies ma jibqgħux iħarsu lejn l-interessi tagħhom, ħafna drabi bħal kilba għal aktar profitt jew għal aktar poter, imma biex ikun hemm sens akbar ta' komunità u solidarjetà. Issa ħafna jaħsbu illi r-reliġjon, pereżempju, li hija waħda minn dawn l-istrutturi naħseb li kien qed jirreferi għalihom Michael, ħafna nies jaħsbu li r-reliġjonijiet iġibu aktar diviżjoni bejn gruppi ta' twemmin differenti. Attiv, imma inti bħala persuna li fil-fatt qed taħdem ħafna fi ħdan komunità reliġjuża, kemm taħseb li r-reliġjon illum għandha rwol biex iġġib l-għaqda u s-solidarjetà fis-soċjetà u mhux id-diviżjoni?
Jiena nemmen li r-reliġjon hija sforza kbira u jekk nista' ngħid, l-ikber sforza li għandna fid-dinja. U mhux illum, fil-bidu kien hekk u sal-lum hekk jiġri. U religion biss jista' jingħad l-umanità. Affarijiet l-oħrajn hemm kulħadd għandu jinteressi personali jew ta' nazzjonali tagħhom. Imma religion jagħtina l-għerf profond, it-triq 'l quddiem dawk il-prinċipji fejn nistgħu ningħaqdu flimkien. Per eżempju, kull irliġjon hi bbażata fuq żewġ punti importanti, l-imħabba lejn Alla u l-imħabba u s-servizz lejn umanità. Jekk aħna jridu biex ningħaqdu Hemm hemm soluzzjonijiet oħra iktar minn dan li fuq dan il-punt bażiku li naraw li hemm Ħallieq ta' din id-dinja, nemmnu fuq u dwaru, u l-punt ieħor li aħna bħala l-umanità nistgħu ningħaqdu għal skopijiet tagħna komuni. Għax jien nara meta nidħol jien pereżempju studjajt ir-reliġjonijiet kważi kollha. U affarijiet li jogħġobni ħafna li hemm affarijiet li huma komuni huma ħafna iktar minn dawk affarijiet żgħar li huma jagħmlu differenza. Għalhekk dan il-punt ukoll jurina li religion huwa bażi tal-għada mhux tal-firda imma sfortunatament hemm nies li nammetti wkoll li qed jużaw reliġjon għal skopijiet personali tagħhom li huwa mhuwiex ir-reliġjon veru. Huma dawk in-nies huwa u interessi tagħhom biss, mhux reliġjon. Meta nara li xi ħadd jitkellem kontra r-reliġjon, ir-reliġjon huwa dejjem bażi tal-firda, jiena ngħidilhom le. Jekk nagħmlu analizzaw is-sitwazzjoni madwar id-dinja, f'kull pajjiż hemm ħafna partijiet politiċi, ekonomiċi u ħafna affarijiet oħra. Imma hemm madwar id-dinja vera ftit reliġjonijiet kbar li aħna nemnu fuqhom. Imma fuq kull pajjiż in-numru tal-partijiet tal-politika huma ħafna iktar. Għalhekk nista' ngħid li jekk iridu biex ningħadu m'hemmx soluzzjoni ikbar mir-reliġjon, imma aħna bħala l-umanità għandna d-dmir ukoll biex insibu il-komunitajiet il dawk l-affarijiet li huma komuni bejnietna, ma niġġildux dawk l-affarijiet li huma żgħar, ejjew ningħaqdu flimkien għalina u għall-umanità kollha.
Qabel ma nkomplu nixtieq infakkar li l-ktieb Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi qiegħed jitqassam b'xejn mill-istand tal-Komunità Aħmadija li tinsab fit-tarf l-ieħor tas-sala kif tidħlu mill-bieb tal-ġenb. Godfrey, l-ewwel tkellimt inti dwar eh, l-indirizz li jagħmel l-imam fuq il-possibilità li tfaqqa' gwerra dinjija u li jintużaw bombi nukleari. Taħseb li l-mexxejja tal-pajjiżi kbar qed jagħmlu biżżejjed sforz biex din il-gwerra tiġi evitata? Jew taqsam l-istess ħsieb li dan il-periklu huwa imminenti ħafna?
Naħseb li huwa diffiċli li dawn l-kapijiet ikunu sinċieri. Ħafna drabi dawn jfittxu l-interessi ekonomiċi, kif jistgħu jagħmlu l-flus, kif jistgħu jgħassru lil ħaddieħor biex huma dejjem igawdu u jikkmandaw u jiddominaw lil ħaddieħor. Dina minn dejjem kienet hekk id-dinja u dan huwa l-ħażen li jeżisti fid-dinja, il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-ħażin isib ħafna li jużawh, it-tajjeb isib ftit. Issa, meta inti jkollok bniedem li jixtieq il-ġid, ngħidu aħna kif kien Indira Gandhi, sorry, Gandhi, Gandhi tal-Indja, li dana qal irridu xi wieħed mill-ikbar pajjiżi tad-dinja, qal irridu l-paċi u ħadem għall-paċi. Kif kif spiċċa? Spiċċa maqtul hu wkoll. Qed imma imma lanqas ir-riżultat tiegħu kien illi l-Indja għadha sal-lum demokratika. Kristu stess kien qal, Min jagħti bis-sejf, bis-sejf imut. Mela, jekk inti qed toħloq, qed tipprepara għall-gwerer, inti ħa taqlagħha wkoll. Jekk naraw, jekk tistudja il, il-ċiviltà kollha ssib li dejjem kif għandna bil-Malti għandna l-qawl għal kull ħadba hawn man-nara, għal kull min hu qawwi qawwi oħor jistalih. U u dejjem u dejjem sejrin hekk. Jiġifieri jekk aħna jekk bħal daż-żminijiet forsi kien hemm anke l-imbuttar tal-Papa preżenti illi illi fuq il-biċċa tal-Iran ma jkunx hemm dak il-ġlied jew inkella ħafna sanzjonijiet illi mid-diskussjonijiet li meta nitkellmu ma' xulxin nipperswadu lil ħaddieħor ikun u nirringrazzjaw 'l Alla għall-anqas flok kien hemm iżjed sforzi fuq dawn il-pajjiżi biex iħossuhom urtati Ejjew nitkellmu, ejjew nitkellmu, xi ħaġa toħroġ mid-diskors tagħtha. Forsi flok xahar iddum sena, imma minn sena tieħu l-paċi, minn xahar tieħu l-gwerra u tieħu l-mibegħda. Jiġifieri hija t-Tielet Gwerra Dinjija hija imminenti. Issa ssirx jew le jiddependi kemm il-mexxejja tal-pajjiżi jneħħu l-interessi tagħhom u jippruvaw jersqu lejn l-umanità.
Fil-kitbiet tiegħu l-Imam jattakka ċar u tond l-attakki suwiċida minn Musulmani u gwerer f'isem l-Iżlam. Eh, Michael, forsi nagħmel l-aħħar mistoqsija lilek. Eh, min jaqra dan il-ktieb? Taħseb li ħajkun jista' jifhem aktar kif ir-reliġjon Iżlamika fil-fatt ikkundanna din il-forma ta' vjolenza?
Grazie. Le, ovvjament, ehm, eh, jekk mhux Il-ktieb jattakka ċar u tond dil-forma ta' vjolenza. U jekk mhux sejjer żball, Lajq jista' jikkonfermali, hija xi ħaġa ġifieri anke l-suwiċidju mhux neċessarjament anke għal kawża ta' gwerra u ta' whatever jew ta' reliġjon huwa minnu nnifsu kkondannat mingħalija mill-istess Koran, jekk mhux sejjer żball. Eħe, naħseb jagħmilha ċara. Tajb madankollu ma li ngħid ħaġa importanti ju dalli qed ngħid għal ovvjament ma kienx il-kuntest tal-ktieb, ġifier ma nistax ngħid li huwa nuqqas fil-ktieb. Imma naħseb huwa importanti kemm għal f'kuntest Iżlamiku, kemm f'kuntest Ludi, kemm f'kuntest ehm, ta' nisrani illi hemm bżonn inkompli hawnhekk forsi mal-punt li kienu qed jagħmlu l-kelima ta' qabli li qed jgħidu li r-reliġjon ma twassalx għal gwerra u għal firda. Naħseb u ovvju li l-kawżi veru huma oħra, imma kif kien fl-Ewropa fil-passat meta s-soċjetà kienet aktar reliġjuża kif inhu f'realtajiet oħra llum, il-ġustifikazzjoni ħafna drabi li tingħata kienet reliġjuża. Tajjeb, bħal mallum fl-Ewropa, l-ġustifikazzjoni tingħata fisem id-demokrazija jew fisem l-umanità. Llum sorna gwerra ngħidu l-intervent umanitarju, jekk hawn xi ħaġa aktar assurda minn dik ma nistax nifhimha. Li nagħmel intervent umanitarju nattakkak. Anyway, Għala? Għax id-diskors predominanti fl-Ewropa huwa dan illum ma għadux li kien. Naħseb imma importanti eh, illi kemm f'kuntest Musulman ġenajt, kemm kuntest Ludi, kemm kuntest Nisrani, illi minnaħa l-oħra ma ninsewx li hemm ċertu passaġġi li vera f'ċertu fil-kitbiet li jistgħu jinstemaw eh, li jistgħu jinstemaw li jinkoraġġixxu ċerta affarijiet. Eżiġeżi li jrid isir eżerċizzju li jsir f'ambjent iskolar li jrid ikun aktar popolarizzat kif ċert affarijiet jistgħu jinqraw u jiftehmu fil-kuntest tagħhom. Per eżempju ċert affarijiet li ċerti nies li għandhom preġudizzju kontra l-Iżlam isemmu bħalma jsemmu min-naħa l-oħra ċerti nies illi bl-iskuża tal-Iżlam jinkoraġġixxu ċerti affarijiet, jagħmlu sens jekk wieħed pereżempju jifhem il-kuntest storiku tagħhom tal-ewwel komunità Musulmana li kienet qed tiġġieled biex ma tiġix meqruda b'mod inġust minn min kien imexxi Mekka. L-istess fil-kuntest tar-reliġjon Ġudajka u dik Kristjana, li ċerti affarijiet illi ma tantx huma sbieħ taqrahom fil pereżempju fit-Testment il-Qadim ċertu liġijiet dan fil-kuntest ta' meta meta meta meta ta' ħajja tal-ewwel komunità fid-deżert minnaħa l-oħra hekk dak il-kuntest jagħmlu aktar sens. Ġifi dak naħseb huwa importanti u dak irid isir ukoll li mhux ġast inti tippromovi il-messaġġ tal-paċi u tenfasizza l-partijiet verament sbieħ li hemm fit-testi sagri, imma minn in-naħa l-oħra li tispjega li isma' dan li ħaddieħor qed iġib biex juri li isma' dak li qed ngħidu jkollok eżiġeżi biex jiġi spjegat u naħseb ma nafx suġġeriment il lajk dik tista' tkun idea għall-futur.
X'taħseb Paqti fuq dan? Forsi anki tagħlaq bil bl-aħħar messaġġ tiegħek għax għall-kuntrarju li jaħsbu ħafna nies għall-inqas jiena iktar ma naqra fuq l-Iżlam u nagħmilha ma' nies Musulmani nifhem kemm din ir-reliġjon bħal reliġjinajti oħra fil-fatt twassal messaġġ ta' ġustizzja soċjali. Tista' forsi tagħlaq daqsxejn fuq dan il-kuntest?
Qabel dan, jien irid biex ngħid kelmtejn dwar il-mistoqsija tiegħek ta' qabel dwar li jekk il-mexxejja huma sinċieri dwar il-gwerra li jekk iridu biex jagħmlu l-paċi. Jiena ngħid li qabel l-ewwel qabel kollox għandhom biex jistabbilixxu s-sinċerità assoluta u l-imħabba vera tal-umanità fuq qalbhom jekk jistgħu jridu jekk iridu jistabbilixxu paċi. Għax jekk m'hemmx sinċerità u dawk l-affarijiet kliem biss bħala paroli ma jistgħux jaslu x'imkien. Għandhom level nett biex jistabbilixxu imħabba tal-umanità, imħabba.